Alors hirio ober a rin krampouezh. Setu krampouezh euh, gwinizh du pe krampouezh euh, sukr. Hag euh, der 'm eus graet war-dro Kan al Loar evit ar vugale. Sikour en beus un tammig evit ar kas-dal, evit an dinell. Setu ober a ran un tammig ar pezh eus ce sezon. Kanchou e, e labourez Alors, labourat a ran evit ar gevredigezh Ti ar Vro Landerne Daolas. Setu tout ar re a zo evit ober krampouezh hirio, a zo a youl vat evit Ti ar Vro. Trugarez ha kenavo. Kenavo. Demat, piou oc'h Demat, euh, an dudon erle gilmot, euh, seitek bloaz on, euh, hag euh, emaon o chom e Trelevenez. Euh, violent fichou oun e maoun o chom e Roc'h Morvan. Petra e reoc'h aze ? Me zo oc'h ober war-dro stand ar frouezh just aze. Ha me ar stand krampouezh.
Gant piv e labouroc'h ? Gant mignoned eus Bagad Bro-Landerne. Ha me evit Véronique Thomas, mui ma c'homerez an toser. Trugarez ha kenavo.

ober a ran war-dro an diranpadus ha ken graet neuze da gentañ ober war-dro al lastez kalz al lastez a-dreñv hag ivez diarbenn ar riskloù neuze eo diarbenn pe krenañ ar riskloù eo ober war-dro ar fait vefe an nebeutoc'h a riskloù posubl en ur gwel Neuze evel reiñ bouchonioù pe tokoù evit ar son evit ar bugale. Pe ivez reiñ etilotestoù evit c'hell an dud ma c'hellfe an dud kemer an auto. Ba gouzout ma c'hellont kemer o auto ma o deus evet re pe ket. Pal an ekologiezh eo klask krouiñ ur gevredigezh pelec'h e vefe posubl mont war-raok en ur implij ar gwellañ posubl tout, tout ar pezh hon eus war ar bladenenn. Neuze ar pezh a ran amañ eo rannañ laste evit vefe adimplijet ar gwer, evit vefe adimplijet ar plastik. graet vez kalz ar rotel, neuze n'on ket maouezoc'h petra eo rotel. Ket.
Ar rotel eo e galleg eo kompost, eo kemer produioù ar c'h- bah kemer al lastez, a lakaat anezho da vezañ drebet gant an evaled ben, amprevaned l'escadre nature da distruj anezho hag ober rotel neuze pezh a vez tu implijet goude evit al liorzh pe evit an atanchoù. Da staga elabourez en ur festival all
Sikour a ran un nebeud gouelioù meur all. Bez' ez eus an Erer Kozh e ran un tammig a kinnig an direnn padus d'an tud a youl-vat pe d'an tud d'ar skipailhoù gopret war ar gouel-meur. Bezan ivez Lerderien a zo ur gouel vihan bihan e Naoned e Rozé, n'eus ket soñj anv e brezhoneg. ha sikour a ran un tammig e pep lec'h ma 'z eus mignoned ha krou gweliou-meur e klaskan sikour anezho e Redon, e Roazhon, e Naoned.
da stagañ ez eus meur a dud o labourat ganit. Bez em eus bep bloaz ur skipailh bihan a-walc'h bon, lastez n'eo ket traoù a plij kalz an dud, neuze diaes da kavout kalz a tud a-youl vat. Mais a-benn ar fin e Em eus atav ur skipailh bihan a zo mennet gant an direnn padus, mennet gant an ekologiezh, mennet gant vefe propre possible al lec'h goude ar, goude ar gwell-meur.
Da stagañ e peus un ail micher euh, Aze n'oun ket gopret evit ober an dra-se. Euh, me ober a ran kalz a labour a youl-vad evit kevredigezhioù. labourat a ran un tammig ivez euh, gopret un a-wechoù ivez war gouelioù-meur pe war, war traoù gant anti-chouker pe ar komuniezhioù komunuezh evit ober evit kinnig an diorren padus ivez d'an dud ha tremen barzh ar gêr.
Trugarez ha kenavo.
Trugarez. Kenavo.

Petra e rez ar gwell? E bar bloaz-mañ e oan e karg deus al lodenn programmiñ an arzourien. Setu e penn ur bodad labour gant ar bern tud all hag o deus pedet tout an arzourien a vo gwelet e-pad ar sizhun. Gant tu e labourez? Ah, ur bern tud! Lod ho peus gwelet dija er videoioù evel Tanguy da skouer, Aline, Marie, Suzanne. Ur bern tud a zo er strollad hag a labour asambles evit ba, kinnig ur gwel kempouez pad pevar devezh. Trugarez ha kenavo. Kenavo.
Amon on me daou labourat, bez eus Romain, Romain Arblaze, ha Yun, Yun Chap, setu. Hag emon o labourat e anv ur stal a zo nevez krouet a zo anvet Kawen. Setu. Pigomp euh, laboused noz un tammig, labourat a reomp diouzh noz, mais golet a reomp mat ha klevout a reomp matreye. Setu amañ mor barzh euh, Regi Lieskam, Kan al Loar er familli. Emaomp o vont da filmañ amañ ar c'helc'hioù keltiek evit ar gevredigezh Varleur, Varc'hoaz, disul. Hag emaomp o vont da filmañ gant pemp kamera. Staliet on eus hirio pevar c'hamera, nizo d'an derc'hen, eh? Varc'hoaz e vo graet an traoù. Staliañ a reomp an traoù hirio evit bezañ prest da labourat varc'hoaz vintin adalek 9h gant ar c'herc'hioù hag a teuio da bleustri war al leurenn. Hag euh, penaos euh, neuze varc'hoaz on ur c'hamera ouzhpenn, un c'hamera zo juste amañ, unan ouzhpenn da, da staliañ euh, Bar Zarzal. Hag evit poent, euh, setu tost echu a, rag stalia evidomp. Gortoz a reomp an eil krouidigez hag a vo pleustri amañ euh, goude mern. Evit en em rent da kont deus a, pezh a ro war al leurenn. Peger ar grouidigez kenta, zoken hag an peus gwelet, ar grouidigez kenta a labour barz ar sal. Me varc'hoaz, e plas an dud-se, e vo kadoriou hag e vo ar publik. Pep tra dremeno war al leurenn. Stu ni on eus savet kameraou evit filma al leurenn.